mudikani pane zvimwe zvinhu zvinoitika munyika hazvisi zvokungoti zvose zvose tingokomenda chaitika chose tokomenda chaitika chose tokomenda handiro basa redu iroro nyange sevafundisi vaparidzi veshoko ramwari handire kungoti chaitiwana ninki totarisa kuti a ah, wazoitirei ichi haa ah, chakadai ichi ndicho ichi hachisicho no handiro basa redu but unobva waona kuti a ah, zvimwe zvanyanya izvi zvimwe zvazonyanyisa zvazodarika mwero nyaya iripo panapa ndeyekuti nyika yekwedu iri panguva yakaoma Hufumi, economy yakadonha. Vanhu vari kutambura havana mabasa. Mamwe makore idrought. Kana kurima chaiko hapana chinokohwewa. Vanhu vari pakutambura. But nyaya yasvika pakuzondinetsa nekundidya moyo. Inyaya iri kuitika muchinamato. Inyaya yekuti nyika yekwedu yabuda guhu rezvimwe zvunhu zvaunoona kuti ha akomanaka akomanaka ha izvi zvanyanya izvi ha izvi zvava zvimwe zvemwero wemberi chaizvo chaizvo pakurashika shoko ramwari riri pachena rinobudisa zvinhu pachena hakuna paungaenda mubhaibheri shoko ramwari ukavona kuti pane wakanzi ngaabvise chokuti ngaabvise mari ngaabvise fuma ngaaite ichi nechichi kuti aporeswe hakuna zvakadaro saka ukaona vanhu voita mazano noumhizha hwokuteya mari hwokutorera vagwere mari imbotarisa dambudziko riri munyika medu kuzvipatara zvegavhumendi unogona kuenda asi mishonga hakuna unopiwa prescription futi mari yekunotenga mushonga hauna ukaenda kuma private mai we varume vanorova mari ivavo uko kuno kamwe mudya haikona zvekutamba unotoona kutoti kugwara kuparira mhuri sometimes unofunga kuti dai wafira zvako mumba mako mhuri yako yasara isina chikwereti vanhu vatambura kwose ikoko kuzvipatara koita vari kuti huyai kuno kumachechi huyai kumachechi huyai kumachechi kumachechi kuya vakomana unongogamuchigwa norugaba rwemunhu wamwari rugaba rutsambo kuti usati warapwa kodiwa mari yakati usati warapwa tungamidza chokuti mberi usati warapwa ita izvi nezvizvi Mushoko raMwari hamuna chinhu chakadaro. Saka zviri kuitika izvi ukanyatsotarisa indakamboti regai ndimboongorora ndimbotarisa ndimbotsvaga ndivone ava vari kuita zvinhu izvozvo neshoko ramwari vari kurwadzisa vanhu neshoko ramwari ndakatarisa kuti ndivone kuti vane mwoyo wakaita sei ndikaona kuti mm, mwoyo wetsitsi havana havatombohwiri vanhu vurombo vavari kudyira mari zvose zvavari kuita izvi zvaiwa kana shungu zvangofanana nemakororo mbavha vakataurwa pana john 10 pavhesi ya 10 kuti mbavha inouya kuba nokuvuraya asi ini ndakauya kuti vawane upenyu husingaperi saka zviri kuitwa zvose izvi vanhu havana hanya nekuti vanhu vavari kudyira mari neshoko ramwari vachitungamidza shoko ramwari mberi havana basa nazvo kuti vakaita sei kugwara mumba nhasi munhu kuinda kuvava vanonzi vanonamatira ivava vanonzi uyai kuno tiite izvi nezvizvi kodiwa mari ende waenda ikoko wadyiwa mari haupori izve usina kupora ndiwo wopiwa blame number one unoye kutenda kwako kwakuri kushoma nechipo chako chachiri chishoma blaming the victim zvinosheva kuti zvabva nepi chaizvo chaizvo zvabva nekupi zvabva nekupi ndepapi patakanzwa mushoko ramwari kuti kunobhadharwa kuti munhu aporeswe ndepa jesu achituma vadzidzi vake pana matiyo chapter 10 pavhesi ya8 achivatuma kuinda kunoparidza nokuporesa unoti pavhesi ya8 poresai vanorwara mutsai vakafa natsai vane maperembudzi budisai mweya yakaipa makangopiwa henyu chingopai henyu kureva kuti simba ramuri kuporesa naro ramuri kumutsa vakafa naro ramuri kuita minana naro makangopiwa henyu saka chingopaiwo henyu pasina kuti munhu wanzi bvisa chakati pasina kunzi munhu wanzi huya nechipo huya nezvakati kwete kwete kwete kwete vanhu vamwari iko zvino zvava kuitwa noumwe mwero wepamusoro wekuti hauvudziwi kunzi uh, uh, uh, tipe mari yekuti upone pari kushandisiwa mamarketing techniques strategies ekuti kana ukanopresenta kunana oxford university unohwina prize maprojects ari kuitiwa kuti vanhu vatorere vatendi mari vakame vatendi mari iko zvino nokudonha kwaita ikonomi mabhizinesi haasi kufamba but bhizinesi raakunzi riri muchechi kana uchida kuita bhizinesi ingotanga chechi vamwe vototi ah chechi yangu ndakatanga chechi yangu ndaka hakuna wakatanga chechi nokuti jesu pana matiyo chapter 16 anotaura achiti ndichavaka kereke yangu masuo eedhesi haangatomboizungunusi saka chechi iripo ndeya jesu chechi iripo yakavakwa najesu muri kuti vakatanga machechi hakusi kutanga machechi kana munhu uchida kuparidza kuunganidza vanhu kungoti muve nekomyuniti inoshanda nebumbiro rokunamata vanhu vakaungana pamwe chete zvavo vachibata basa ramwari vachipfuurira mberi nekereke yakaiswa najesu kwete kuti kwaive kune ungatanga kereke pamwe anotonyora kuti chechi yangu chechi yangu hakuna munhu ane chechi yake asi ndeyajesu saka ipapo ipapo vanhu vezimbabwe ngatisvunurei ndakatarisa ava vanoita izvi ndikavona kuti mwoyo yavo chaiyo yakaoma and havana tsitsi nevanhu vavari kuitira izvozvo they are only concerned about their life what they get out of it Chokwadi chokwadi vana ava havana tsitsi. Ngatisvinurei. Ngatisvinure meso enyama nomweya. Zvimwe zvacho kazvitarisa panyama nekuti ndaona kuti ava havana havana havana havana tsitsi ava. Imimi vanhu vari kubirwa maZimbabweans muri vanhu vakadzidza mani. Muri vanhu vanoverenga imi. Verengai shoko raMwari muvone kuti chokwadi chokwadi wese anoti ndipe mari kuitira kuti uwane ruponeso chokwadi haasi waMwari nokuti ruponeso rwaMwari runopiwa pachena takangopiwa saka tinofanira kungopa Jesu unotaura achidaro zvino zviri kuitwa nevanhu zvose izvizvi uno vanhu ndo vanomanya nhasi kwamuka kwa muprofita wakati kwa, chandakaona chiri muvanhu ivavo vanoda n'anga vamwe vacho kuti vaende kun'anga vanonyara voti kwai tienda kuvaprofita tienda kuvanhu vamwari but mweya uri mavari ndewokuinda kun'anga nokuda kwokuti vanoita zvamwari hakuna kana sendi rinofanira kubviswa vanhu vamwari vanoponesa nezita ramwari vakasiyana nekuzvipatara kwatareva uko zvipatara zvehurumende nezvipatara zveprivate nokuda kwokuti vanoponesa munhu wamwari ndo vanotofanira kutovona kutoti kana munhu tamunamatira apona zvaachabva pano une chekudya here une chekupfeka here une pekunopinda here une pekurara here ndo zvinoita vanhu vamwari vasiyana nevegavhumendi vanongokuti chienda taakuda mubhedha wedu umwe auye vezvipatara izvi chibuda muno mari yako yakwana asi vanhu vanoporesa nezita rajesu vakasiyana vane mutsa vane tsitsi vanohwira vamwe urombo saka naizvozvo tarisai tarisai vanhu ava vamuri kumhanyira ava ava chishona choti kwadzoorobwa matumbu ndokwadzomanyira ikoko kwamuri kudhligwa mari kwamuri kusviniwa kusara mavota svokwadi setauro remunhu wanogeza kugwizi ndokwamuri kumhanyira ikoko huku dzose zvikukwana zvose zvinopera pamusha mugopinda mumbudzi dzigopera mugoenda kumadhongi agopera mugoenda kumombe dzigopera vamwe nokutengesa dzimba nokutengesa dzimba motikari hatichatauri zvichinzi zviri kuinda kuvanhu vanoporesa nezita ramwari aiwa kwete aizvo kwete bodo bodo tsvo hakuna zvinhu zvakadaro hakuna imbavha ndodzokorora futi imbavha hakuna vanhu hakuna vanhu vamwari vanoponesa nomutovo uwoyo wokusiya vavari kunamatira vari varombo shoko ramwari rinosumudza marombe kubva muguruva richivagadzika patafura kureva kuti rinokubvisa paurombo richikuisa paufumi rigokubvisa paurwere richikuisa pautano but iko zvino handiyo nyaya iri kuitika iyi zviri kuitika vice versa opposite ngatipaongororei ipapo shoko ramwari rinoti kuna hosiya chapter 4 verse number 6 vanhu vangu voparara nokushayiwa zivo ivava vari kuchema ivava vari kubigwa vari kudligwa Mari, kushaiwa zivo. Iri, ngariverengwe iri. Iri, ngariverengwe iri. Nzverai. Vese vanouya vachiti nezita raJesu, tsvagai mumagwaro. Pane zvakatonyogwa, maitiro avo. Kana movona zvimwe zvisizvo, aiwa zvaipa. Ndataura kuti vamwe vano vava kuuya nenzira dzepamusoro. Vava kuita maprojects nechechi. andataura kuti ukaenda kunana oxford nana cambridge maprojects avo anonohwina achiitiwa muchechi imarketing idzo dziri kuitiwa muchechi kuti vanhu vawane mari